Echt mënschlech haut mam Yannick. Yannick, beschreif du, wat mëss du? Wat maan ech? Also ech si virun allem Content Creator, dat heescht ech erstelle Contenu op den digitale Medien, dat heescht op Facebook, op Instagram an awer och op TikTok an ech geréieren d'sozial Medien. Fir Entreprisen zum Beispill, jo voilà, an eben meng selwer. Dech gesäit ee jo wann een e bëssen ënnerwee ass op TikTok, Insta, Instagram, TikTok hunn ech dech am Fong jo kenne geléiert, jo jo jo, an du bass ëmmer ënnert de Leit an esou weider an esou virun. Begeeschtert dech selwer dat wann s de op der Strooss erkannt gëss? Definitiv. Ech mengen, dat ass virun allem och en Zeeche vun der Unerkennung, deen een dee Moment kritt, wann ee weess, ech poste Saachen online, et komme Leit dobaussen op een duer an déi erkennen dat dann och un an déi soen, ah, bass du net deen, deen do déi Videoe gemeet huet? Voilà, dat ass schonn eppes Schéines. Dat ass e schéint Gefill ze wëssen, okay, d'Leit kucken dech awer an. Dobaussen ass et eben och, voilà, dat gëtt och dobaussen unerkannt, definitiv. Komme mer zu de Schnellfroe, Wat hues de léiwer, wann s de an d'Vakanz gees, léiwer mam Schëff oder léiwer mam Fliger? Ech géif soe léiwer Fliger. Definitiv. Wouhinner? An e waarmt Land oder éischter an d'Bierger, Landschaften? Also ech sinn éischter eng Persoun fir fir an d'Hëtzt, an d'Sonn geet et meeschtens bei mir. Also mee ech ginn awer och gären an d'Bierger emol trëppelen, dat ass awer net esou oft wéi an d'Sonn. A wat ësst de léiwer, eng gutt Zalot ouni Fleesch, Fësch oder léiwer e gudde Fëschplat? Ech géif souguer soen, am Moment léiwer eng gutt Zalot. An da komme schonn zu den Haaptfroen, Wéi war de Yannick als zéngjärege klenge Bouf? Wéi war de Yannick als zéngjärege klenge Bouf? Opgedréint, ech mengen, esou wéi ech haut nach ëmmer e bësse sinn, vun der Long op d'Zong, Vollgas ëmmer, jo, immens gär mat de Kolleegen ënnerwee, voilà, nach esou wéi sech seet, dat fréier, dat Nostalgescht, nach vill dobausse gespillt.

Wéi war ech an der Schoul? Also ech si gären an d'Schoul gaangen, bis ech awer wierklech gemierkt hunn, dass dat wat ech gäre maachen, also de Content Creation Deel, dass dat wierklech an der Schoul net wierklech representéiert ginn ass. Do hunn ech mech entscheet dann jo de Wee ze goe vun der Schoul, dass ech ophale mat der Schoul an ech hu mech du wierklech an de Content Creation lancéiert an do mäi Wee elo gemeet. Fonnt. An wat ass dir am Liewen extrem wichteg? Eppes, wat mir immens wichteg ass, och wat elo mat menger Aarbecht ze dinn huet, dat ass wierklech Kommunikatioun. Dat ass fir mech dat A an O. Also fir mech ass et wierklech wichteg, dass Leit kënnen oppe matenee kommunizéieren, och wann emol Saache sinn, déi eventuell vläicht, soen ech elo, méi si haart unzeschwätze sinn oder vläicht Theme sinn, déi elo net onbedéngt engem einfach vun de Lëpse kommen. Mee ech fannen awer wierklech, Kommunikatioun ass einfach A an O. An ech mengen, dat ass och wierklech an all Hisiicht a mengem Liewe wierklech vertrueden, jo. A wat réits de engem Mënsch, engem jonke Mënsch, dee lo frësch am Beruffsliewe steet, wat géifs de him op de Wee ginn? Trau dech! Ech géif einfach soen, trau dech, maach deng Erfarungen, probéier Saachen aus, wou vläicht Leit och soen, maach et net. Ech mengen, du muss do wierklech op dech selwer och lauschteren an dann och, wéi gesot, däi Wee iergendwou fannen, well am Endeffekt liewe mer fir eis selwer an net fir iergendeen aneren. Du schwätz ech vill. Do kéint ech nach stonnelaang héier. Mee et ass, leider Gottes ass déi Zäit schonn eruer. Limitéiert. Jo, limitéiert. Jo, bon, mir halen dann op mat dréinen, mee mir kënne jo nach ëmmer weider schwätzen. Definitiv, definitiv. Oder Part Nummer zwee. Wee weess. Merci Yannick. Merci. An bis déi nächst. Ciao, ciao. Ciao.